Сөйли микән, ә? Сөйләсә, сиңа нәрсәгә инде ул, ә? Соң мин дә сөйләр идем. Сыремы юк? Азатның сыре бардыр, ул минем кебек шыр түгел. Каральдамир, синең сырың бармы? Бар. Тик аны кешегә сөйләргә ярамый. Ә миңа? Әлегә сиңа да ярамый. Нигә? Соң өйләнгәч кенә сөйли торган серләр бугаю. Ә, карале, Дамир. Ә? Син нигә минем яңа гел киләсең ул, ә? Үзем? Нигә әнә бер дә башка кызлар янына бармыйсың? Соң барасым килми. Нигә? Соң син, син, син классташ. Башка классташларың юк мәллә? Кая булсын, кайсы шәһәрдә, кайсы кияүдә. Ә син нигә менә миңа ияреп йөрисең? Мин? Сиңа? Ияреп йөрим? Сиң үзең миңа иярәсең ич. Алайса нигә мине ияртәсең? Кара син сөйләшә дә беләсең икән. Кемне ияртим? Җенем сөйми исерекне. Соң безнең авыл егетләре клубка чыгу белән беренче эшләре каян ала аракы табу. Әй, салып алгач, кызлар янына килгән булалар. Бик кирәкләре бар иде. Дамир. Ә менә син эчмисең. Әйе шул. Карале, син нигә бер дә эчмисең ул? Әллә берәр җирең авыртамы? Авыртамы син алай? Авыртмый, авыртмый, тәмсез бит ул, авызны әчеттерә. Тәмсез икәнен каян беләсең? Соң кабып караганым бар. Дамир. Ә. Син эчмә. Эчсәң, ияртмим. Ә син мине эчмәгәнгә генә ияртеп йөрисеңмени? Ну, матур да әле син аннары. Эй. Әнә битләрең нинди шома. Кызларныкы кебек. Эй. Ә иреннәрең пешкән чия кебек Мәфтуха, мин соңгы вакытларда әллә нишләдем әле. Нишләдең? Син миңа берәр матур сүз әйтсәң, я әнә шулай итеп иренемә кагылсаң, мин әллә нишлим. Авызыма тәмле су килә. Менә хәзер дә шулай булды. Дамир, Ә? әйт әле. Яратасыңмы син мине, юкмы, ә? Яратам инде, яратам, әллә белмисеңме? Яратканыңны сизмим шул, аңлыйсыңмы, сизмим! Ярый, Мәфтуха, мин кайтыйм инде, яме? Утыр! Утырам. Дамир, безнен туйга ничә көн калды, санаганың бармы? Әллә тагы санаганым юк? Унҗиде тәүлек һәм уналты сәгать. Ай, күп түгел икән инде, әйеме? Күп шул, күп! Ничекләр уздырырмын шул унҗиде тәүлек белән уналты сәгатьне, әллә урлап кына китәсеңме, ә? Урлап нәрсәгә, сине болай да бирәләр ич инде. Бирәләр шул, бирәләр! Ех, бирмәс әле! Ярый, Мәфтуха, мин кайтыйм инде, яме? Стоять! Стою. Дамир! Ә? Мин туңам. Күлмәгемне салып биримме? Синең күлмәгең минем арканы гына җылыта. Калган тәнемне ничек җылытыйм? Чалбарымны салып биримме? Ятсыз. Соң өйрәт, нишлим соң? Ну, кулларың белән җылыт, әйдә. Кулларым белән. Соң минем кулларым синең аякларыңнан салкынрак бит, Мәфтуха, ә? Ай, Алла, Дамир, нигә син шулай булып тудың микән, ә? Нишләп син испан егете булып тумадың микән, ә? Әйе шул, мин татар малае бит. Тик кенә тор. Карале, испанча Мәхәббәт дигән сүз ничек була микән ул, ә? Испанча мәхәббәт, испанча мәхәббәт, лямур тужур буладыр. Да. Лямур тужур. Ә мин сине яратам дигән сүз ничек була микән ул, ә? Белмим. Әйтик ул. Соң, шашканус баш ахмакус буладыр.